Dadaw ýok be sen şeýdýä be gürrüň diýen zadyny eşdeňmi otjak ýolda maşynyny ora taşlap gidende getirip berdim a men.
Agyz mergen barmy mergen a.

Diktorlar nähili tamadalar nähilek gurulýar. Mähriban adamlar Toýly myhmanlar bu günki günde toýmyzyň sebäpkäri Atadurdy agamyzy öz aramyza çagyralyň. Atadurdy aga nirde bolsaň toý mikrofony size garaşýar a Atadurdy aga öýdýär diýýär bäbek munda muňa bersin diýýär Atadurdy aga. Gadyrly toýa gelen myhmanlar Menä bu günki günde ene oguljygymyň toýunda ene geliň geçiň iýiň içiň sag amanja sow bolyň Berekella Ata Durdy aga arzuwlaryňyz hasyl bolsun bir düşdi. Ondan soň bas ya. Tamam. Ata Durdy aga. Şimdi toy edýän gece. Sonra da ecesini çağırmaly bolýar toy edýän. Toy edýän mehriban adamlar. Toy gelen mehmana bu günde toy edýän ejeni toy edýän öýlenýän ýigdimiziň, ine öýlenýän ýigdimiziň käbesi.

Şoň jigisi gutlamana gelen öňki toýlarda bilýäňmi nälelik bolýar diýsene. Kiçijek gyzjagazlar gelýän iki iki örüm saçlyja zatlyja ana şolara söz berende başynda başlaýandyr bilýäň. Eý tamada tamada siz ýeläý tamada her bir toýda görlemek nesip etsin bize başynda bilýän howlukýar alan olar soň gaýtjak zadyny bar ýadyndan çykarýar. Ýene de aýtjak bolýar da soň gaýtjak zadyny aýdýar da ýene bir gezek aýdaýyn diýip tamadadan ýaňky mikrofon alýar da aýdýar da. Tirýelke daşa kanat. Iýip oturdyň gelnejem, gyzyl kürtäň içinde, gülüp oturdyň gelnejem diýip. Berekella, berekella, Gurban Sultan jigimiz, berekella, berekella. Tuşla sasda diýerler. Ondan soň bara, ýene-de bara, Guduz tarapdan gelen myhmanlar çagyrýarlar, bilýän Guduz tarapdan gelen myhmanlar indi tamada gurlaýar. Ine, häzir bolsa, ine, durmuşa çykýan gyzymyz, durmuşa çykýan gelnimiziň, ine, guda tarapdan gelen myhmanlarymyz öz aramyza çagyry. Ha, guda tarapdan gelen myhmanlar öz aramyza çagyraly, gutlajygyňyz bar araňyzda, zat diýip. Bärden bir daýawja bir gelýär diýýärmi, daýawja pyýadala şeýdip. Gelýär, mikrofon bar, tamada elden alyp. Cemaljan. Benim öz gezegimde ene bagt toýuňy gutlaýan. Allajan bagtly bol. Otuň bilen girip külüň bilen tütäp çyk. Olar berekella köp köp sag bol. Ine gutly guda tarapdan gelen myhmanlarymyz üçin

O taýda salfet berenler welin, öňki döwürde bilýäňmi şeýleje demirde stol, stoluň üstüne-de kagyz ýazylýardy, olam sapak bilen oralýar-da, aşagyna-da bilýäňmi, garrylar näme limonada näme diýen mimunat diýerdiler-le bileň, mimunat, aşak çüýşänok, çüýşüt-de oňat napitok ýokla, çagajyklar ogurlap bary çüýşe satýardylar-da bile. O aylar gelýärler. Düt düt düt. Çüş alýar, çüş ödýär. Ylgap çagalar eşik girse çüşe da çykaryp bilýärmi? Şu döwürler hem eşik girdinde şuny ýaljak böylejik toýlarymyzyň esasan iň gyzyklyja ýerleri bolýar da bilýärmi? Şol ýaly toýlarymyzda meni nesip bolsa yzyna dowam eder. Kän bolar nesip bolsa. Janyňyz sag bolsun emmäňiziň. Salam. Salam. Walaýh dölet gelimka. Siz arada şu biziň baliçamyzda ýatypdyňyz. Men siziň lukmanyňyz. Allaýew size köp bilýäňizmi? Üç gün galdy-da ýaşamagyňyza. Analizler şeýle çykardy.
Lukman, erbediňiz şu bolsa At ýeri bedi biz näme habar? Sizlersiň ömrüňiz tapyp. Ýaşama.
3 gün galdy diýen. Sen ýaşamaňa mı? Ha 3 günden soň. Indi? Gülläňem nomerini tapmandyr. Şu gün çak etdir. Ýogsam aýtjak ekende.
Indi? Tek sagatdan 3 gün bolýar. Ýanymda bolar doganyma gelmeýin. Şu saat näçe? 10. Tamam dördü çölü mü?

Hey! Hey! E nätäýdim o ne gözel dukyny men ol sana ikiliň poz diýip berdimmi? Üstüňe hep diýip berdim ha. Özüňize meni alladınız ha? Näme diýip aladyk?
Okuw gün ortany etseňiz deýin ya diýdiňiz ha. On kile kene diýin on kile diýin. On kile kene diýin.

Meň kakam 77-nji ýyl ýogaldy. Ha, ýetmiş. Oho! Näme?
Kakaň 77-de ýogalan bolsa, Hawa, senem 78-de bolduňmy? hawa.
O nädip beýle bolýar ey? Oho, meň ejem bar-a. Ondan
Hum.
Men ejemden boldum, how.

Eý, näme işläp otyrsyň-ow? Eý, kelläm agyrýar-aý, Dikgi jan. Aý, nätdiň-aý?
Howaý, alyp gelýär-aý. Goşda adam agyrýamy-aý?
Näme?
Goşda adam agyrýamy? Eý, seň pikiriňçe, şu kelle boşmy-eý? Jigim, muň içi bar. Akyllan nol-ow, akyllan! Hä, içimi?
Hawa.

E bulan üýtgeşik zat ýok. Gapy toý boldy. Beterinden saklasyn. Garry lukmana döneýin. Gapy toýda bolduk diýýäňiz bilen uruşdyňyzmy? Ýog-ow, jan agam. Biz toý sowduk. Ugradyk. Toý ýerçaň etdi. Gel Jemleýji birki sanjak aýdym aýdyp beräý diýdi. Balam aýtdy, Aýpadymyň zarýady öli men baryp bilemak diýdi. Elimizi öçüreli diýdi. Elimizi öçürmedik. Elimizi öçürmedigimiz üçin özümizi öçürdiler. Tizem näme?
Hudaý tutdy.
Aýdymlaryny halamadylar. Goýsana-aý, owadanlaň bolmasana-aý ýagşy. Sen tans gidip durka, şowmensirän bolup,

Ööö Mekan nälo gowmy brat. Gowmy janyň sag bol. Mekan gowmy brat. Ýagşy ýagşy gowmy. Ýagşy gow gow üç ýüzlük zakaz etdim welin arada gelmedidaro.
Menä özüm bilen bäri Žiguli münüp ýörsüň ýa ne?
Bir gowja gyza on alty pul alyp berjek bolýan. Haýsy gyza alyp berjegimi bilemokmy.
Ýigirmi bäş ýyldan sen sanap ýörenme. Prosto knopka nokka ulanp ýörsüň. Sen näme? Hyh.
Aý şu günler biznes miznes eýle beýle UFC çykyp ýör bula habaryňam ýokmy? Ahym, Las Wegasa barýandaý, kony bilen çykmaly.
Ine sen özüň bilen bäri mekdepde iň soňky şefsiň. Özümiň habar ýok öýdýän.
Öo bula Habib bilen çykmaly lobasynda ol karýerasyny ýapypdyra UFC, MAZ beýle beýle. Karýerasyny ýapana gowy boldy. Bolmasa oň bilen çykan bolsa ikinji grup inwalid bortda. Ony Las-Wegasa gitjek bolýan-da ýara bir gyz tapymak ýanyndan äkitmäne.
Ola gowy zat bolyň bara tanyşdyrmandyrna tanyşdyraýyn agam. Ýok tanyşdyr däl ol näme tanyşdyr. Ola Kakamyrat. Oda Muhammet. Spas Mehmet.
Aýnur oglanlar ýöne türkmençe hiç hili düşünýän däldir. Aýdym aýtmaly aw.
Haçanda Aýaz baba jaň edende. Ho ho ho oglum täze ýylyňa näme sowgat gerek. Iki müň ýigrimi bäş paket leksus. Ho ho ho olyňa bolanok. A ýene bareýs şu taýdan. Alýo Sinalka firmamay şul. Howwa näme boldy.
Agam aýlyk geçmedima. Aýlyk on günden soň geçýär. On günden soň bolýa. On günden soň. Alýo Sinalka firmaň aýlygy entägem geçmedimi? Aý dos firma ýapyldy. Firma ýapyldy.
Aýlyk haçan berilýär? Seň aýlygyň bir hepdeden soň beräýmesek? Bir hepdeden soň diýýäňmi? Toslama bro. Alýo garaşaýer. Bir hepdeden soň. Abonentiň telefony öçürilmeýär. Diňe oglanlar üçin. Alýo dos işiň ýok bolsa aýlanaýlyla. E daşary sowugaro dosjan bolýala ertir çykarsa. Alýo. Alýo ezizim öýde içmosya aýlanaýla.
Bir minutdan soň. Alýo seret goýma telefony göni iki minutdan barýan. Daşary ýurtda bir zat döwülende. Kaka bu traýnega işlän o menä musyradyň jaba. Işlemese derrew musyradyň ony saklap oturma. Türkmenistanda bir zat döwülende. Kaka bu traýnega işlän o menä musyradyň jaba. Nädip işlän ogaýa alanyma bary ýok on ýyl boldy a getir şony men bejerjek şony. Ine gül ýalak işläp dur seret şuňa. Dostumy her görende kakamyň bolşy. Oglum bu kim?
Dostuma kaka. Tüweleme tüweleme. Bäş ýyldan soň. Oglum bu kim? Dostuma bu kaka tanamadyňmy? Eh ýardam et ýa. On ýyldan soň.
Oglum bu kim? Ussalaý kaka bul, öýi remont etmä gelipdir. Hä, e özüňem ýanyna durar, seret o sypatyna, ogra meňzeýär. Kakasy nirden gelýä?
Bazardan gelýän, bazardan. Nirden gelýäň diýýän? Bazardan gelýän diýýän, ker. Çaý artjakdyr iýsin diýip, nar aldym, nar. Nany näme etjek, gelinler bişirip dur-a. Aý, menem düşürtjek boldum, ýöne düşmediler. Hemem özüme özüme gowja bir jempir aldym, jempir. Toba indi bazara kempirem çykaryp başlapdyrlar. Aý hawa gyş tussa çykarýarlar ekeni. Ony soň öňküni näme etjek? Aý öňküni öýde-de geýdim, toýda-da geýdim, ýyrtyldy port ekena. Hawa. O goňşy Jümmini tanaýaňmy, Jümmini? Hawa, A goňşy dämi Jümmi? Mellegine gum çekdiripdirler. Jümmiň oglanlar owadan gümüni çekipdirler. Aý, şon-a oňarypdyrlar-aý. A gapyňda bir zadyň goýsaň, äkitip tuwlar-a olar, hawa. Kakasyna-da opbiş alyp beripdir götüne depilen. Aý, oglanlar kakasynyňam götüne depipdirlermi? Aý, pul ol-a bolmandyr-aý, keýwany. A gowy adam-a ol. Hawa. Waý ana agtyjaklyňam içki jaýyň aýnasyny döwdüler artyk aýna ýokmy diýýän. Artyk bilen aýnany öwdüler. Aý ýaman gowy kinora ol. Hawa ikimiz ýaş döwrümizde men diýerdim Jimmi senem. Aý goýsana keýwan. Waý otursana oglan. Hawa. Waý indi ol döw aýnadanam-a sowuk girýä sowuk. Aý Sowuk girýän bolsa, batyryk goý bir hepdeden jüýjelä borduň. Gije.
Aý kerruh bir hepdeden jüýjelä borduň diýýän. Gije.
Aý alaýdyňlaý gije gije diýip. Şu wagt gije düşdümi ýöne gije diýip alaýdyňlaý. Bor keýwan oturyber sen men ýöredim. Hawa näl bollaý bu.
Aýalyň, hany, ýerde, hany, ýer, ýer, şkafa ýer, şkaf, ýer. Men sen aýalyň. Allah, mine polno, Haýy jemini başlaýyp oturan.

Aý. Eý, näle soňky döwür, a-da hemme zadyň. A, bu soňky, soňky döwrüň zatlary-da, plastmas, demir bolmaz, a. Kastywa pes bolýar-da. Aý. Şuny al-da, bizem soň. Şoda stop, şoda zat ýanýar, a. Oba-oba.
Basaýynmy? Ýo, ýo, basma. 95 gyýan. Oba. Uda görmedik diýdiňmi?

Aparat bilen gaty gowy agaýlar diýýär. Daş a duşinine da.
Kagda arly maça, batay pabugay. Maça. Kapotny açyp goýup bolýamy? Gör göräýem aç.
Aşagrak gydyram knopka ýokaryk galdyr. Näme? Aşakda ýokaryk galdyr.
Şeýt de kaka aşagyndan.
Sen nirden bilýäň? Öwretdi.
Peh pah. Ýaman gözüme gelen agay satylyar. Ay bular soňky maşynlar da ana. Soňky maşynlar da beýdilýär. Ya bizde o beýdilýärdiler aýdym. Ha, ay jugullarda o çekilýärdi da. Tram blöda diýişýän mi? Yo go goram.
Dur dur dur dur dur. Duk mu ne? Yo duk da ama çekilen o ama. Ine. Dik kaldyrýan.

Näme näme diýýäň onda baha? Am, men şu maşyn bar-a, gyssam satýar. Şoň üçin gör 15 ol gör diýýän. Bah.
15 a gymmat.
Aý.
Ýa diýseň diý oturmaz, seň badyň o 75 hem diýmez. Ýöne gymmat. Kaka naborot arzan tony full çyrasynyň özi bir zat degýär çyrany ýakýaň şuň ýaly konkret ýakan ilk gelýär reňgenýär içiň deňe çykyp gözüň ýagyny iýýän çyra ho gaty ýanýar gaty çerisur gaty ýanýar gaty içine kalonkana gör içine aparatdyr diýen aňyrdan gelýär aňyrdan bärikiler toý taleşki gelýän ýaly alyp gelýär kerem eşýär signalnam kerem eşýär şuny gaty aýdýar gaty çerisur gaty men men öýlenemde gerekkä maňa taleşki kalonka zat gerekkä şuny dört gapysyny açýaň gül ýazýar kaka

Ol gaty aýdyp gidýärdi. O gije dagy o neme Signal dagy ölümi oýaryp barýardy. O zanaweska bardy içinde. Bäş müňe alaýyn jigim. Ýogsa ama bolanok. Kaka naborot plusy şo zatlarda. Plusy çykdaýjy şo zatlar pyh pyh. Napara çykdy hiç uşa zatlar. Nel çykdy? Agam, ýaňky sanlanan goşmaça enjamlar bar-a. Hawa. Şoň özüne şu maşyn ýarty bahasy çykýar. Ýo, düşündim jigim men. Ýöne şo zatlaryňy aýyr pažarysta, on bäş bereýin. Ol has gowam, ol mesele däl. Men ony aýyrýan şolary. Onda on bäş berýän. Ööw kaka bezegi şonda kakajan. Diňle possyn.
Bir zat aýdaýynda. Çyn ýan ýaşsyňyz bizem ýaş bolduk ýöne on ýaly ýaş bolmadykda. Seret. Şu gözüň iýip barýan çyra bar. Hä. Öňňi gündiz ýaly edýänme gowudyr ýöne sen ýolda iý köz. Däl-dä, oglum. Kakaň ýaly adam, doganyň ýaly adam ýoluny görübilmeýär. Ile meňzeş dakyber, oglum. Düşünýäňmi? Gije mantfon aýtdyrýarlar-a köçede, bilýäňmi? Hawa. Hawa. Ýa bu caş öýde çagaşyp uklap ýatyr. O caş öýde ana bir ýaşuly adam ýatyr. Bärde bir bolmaga ýatanlar, bilýäňmi, uly boluň, kiçiň gije ýatyrlar. Men düşünemok, näme üçin polny aýdym açýaň? Aýdymy il üçin diňlemäň. Biz döwür-ä özüň üçin diňlenýärdi. Indi siz döwür bir hili il üçin diňlenýän ýaly, galt açyp, Ýok oglum. Gowy däl çerep maýmyn zaýa edýär, özüňe zyýan edýäň. Düşýäňmi oglum? O zanaweska zakurgawoý diýip obed ýatyljak komnat ýaly tüm-garaňky etmeli däl maşynyň içini. Oglum, şo bir eýläň-beýläň görmeli daş-töweregiňi. Düşünýäňmi? Saňa-da zanaweska ow seň tak. Pyrrodny zanaweskaly oglan-ow sen. Gülme pyh-pah. Şoň üçin-ow oglanlar. Düşüniň bir zada. Biz gullarys diňläň. Biz sizi gowy görýäs, size gowusy bolsun diýip aýdýas. Düşünýäňizmi? Ol bolmalysy ýaljak. E bizem ýaş boldy. Ýuwmakda ýaryşyň maşyny. Kim gowy ýuwsa. A bu biderekler çyrasy zat. Soňky döwür çyrasyzlaram çykdy. Beýtmäň oglanlar. Bu tez her kim bolmaz ýaljak etse, ýag ýaljak gidýär hemme zat. Düşýäňmi? Daňy başga zadyň aladasyny edeliň-la, ýogsam biderek beýdip durmaň. Şuňa häzir bir goşmaça bir zat daksaň gelişermi? Şuňa häzir alyp men-ä gulaksyryga dakyp, saçyny ýaşyla boýap zat edip, şol ýaly bir zat etseň gelişermi häzir? Agzy burnuna saryp goýup, geçýäm şoňa. Öz sypaty gowy agyz ýaly. Şony her kim, her zadyň öz sypatçygy bar. Ýalan zat aýdama, agzyňa gerekme ýa, şo zatlar dakylyp çykardyň. Zomp bet bu ýerden çyk ýaly ana. Jürt bolýa, boldy, ştraf tölediň, gaýtdyň. Gerekmi şo? Ýok ýalylar häzir.

Şoň pikirini netmen dur şular.
Eý şu kakam käbir söýleri bar, şunuň içim geňe çykyp bilýär. Şuň bet şyrat ýaly. Ýörende bet zat aýraly. Dur geç öňe beýle.